Дүгэтэ тоҕустан тахса. Ону түһэ эрэ түһэ эрэ сатаан баран кардиологым статьену диэн баар дии. Мгм. Ону иһиэппитэ. Мгм. Мин былаан эттэҕэ да бастаан алта этэ үрдүк диэбит эрэ дьон алтаҕын аһа наадыйбатаҕым. Этэ буолбутугар, өс аҕыс буолбутугар кардиологым эттэҕэ дии. Уол туохтуугун диэки срочно сатену иһи гынахха астына олорума диэбитимин побочкалаах диэммин итиэмми билэбин ол иһин улахыйабатаҕым онтон хайыахпыный аҕыс буолбутугар эбитим иһин кыралаан түспүтэ түспүтэ этэ онтон алтын буоллаҕына олох үһөрө көтөн таххабыт этэ ол аата итинтибин сөбүлээбэтэх Ити баайбыта кэпсиир быарбын быар үчүгэйкэнэр эмтэрэ ди. Ону итааккин эппитэ хорохчоннор статьяны быартарынан ылымматтар ди. Быарым аал алаат диилэрбэт этэ туохтук. Итин тим олоҕор көтөн тахсыбыт этэ, ол иһин тохтотон кэбиспиттэрэ. Уонна куоракка липидный центр диэн баар платнай онно бараҥҥын көрдөрөөр диит апрель Оны чэмин уһата кэнэ тэһэрдьибутум, потому что тоҕустан таккыбыта уже холестерином. Ону ити маҕас наһаа үрдүк, аа вообще бырыһымтаат аҕыйах диэбит курдук уонна кутталлаах. Холестерин диэн истэммит биһи боростой баатык ханыыбыт даҕаны, боростой дигэттэххэ тымырга, быляшка били маннык кыа үөскээн, эн хааныҥ кэлэр-барар туоҕун бүөлэнэн өссө быһа барыан сөп. Да онтон инсульт, инфаркт диэн буолуоххунун. Ону эмиэ хаста да сэрэппитэ. Дьону били сылдьарым тухары киһи сылдьар эбит диэбит курдук. Төбөм да ыарыйдын, Ол уонна ол харыстыгин мохоом баатик киһин уһууллара ыырыппат курдук просто кини эн тымыр гына эмис кыбыһа ыытыарбат диэн дии хамбаастар аһыыбыт бу туохха киирбит маҕаһыыҥҥа киирбит маҕаһыыны маннык кыратык маркеттар туох бартын көрүҥ дии барыта ити искусственное да натуральное диэн чебу өссө биһиэхэ бу дьаарханна иһин натуральный ыыппыт үөгэйбит оҕуруоппут аһа диэн эрэ билигин баар уонна маҕаһыын аһа барта оннук дии Уонна чэ ол иһин апрель буолбут этэ, ол иһин мин куоракка барбатаҕым. Уонна арай эттилэр бу маннык диэн билигин баар буолбут. Билигин наһаа элбэх бааттар бааллар. Киһи ааҕан да иһиппэт, дополнительное питание диэн эмиэ ааҕан да иһиппэт. На выбор ол гынан баран хас биир киһи аа, бэйэтин иһин биир ыраастана көрүнэ сылдьар курдук талан мин эбэһээт бу биһи компаниябытаатар Дан де Лайен диэн бу переводе одуванчик диэн бэйэтэ буоллаҕына төрүттэммитэ казахстаҥҥа атаак бу кэпсиир магний водород диэммит московияттан кэлэр биллэн турар о ынык сыаналаах эбит диэбитим һэ ол гынан баран кыһалҕалаах кииһим биир бэйэтин тугун булан ылар эбит уонна он ол диэбэккэбин ман диэбиттэрэ биир упаковка даҕаны дьайыаҕа диэбиттэрэ мин элбэхпээн иһэбин бу диэн ыйытабын буотам ону һуох элбэх баайны буол уһуох упаковка дьайыаҕа диэн курс курдук диэтэхтэрэ дии бар баар оһуоҕа кыткаап суола киирэр ыламмын чим бастаан кыратыгар да түһэн бараммын ыламмын истим бэйэм киһи бэйэтин расстояниетын сылдьарын тухары билбэт эбит мин улахан һуулла ыарыһах буолбаппын анализтарым ол чэхэлистирииным үрдүк буолааччы уонна гормональнай им кыратык улучшениялаах буолааччы ол иһин били омуннааҕыларым үчүгэй буолааччылар оттон биир упаковканы истим уонна хата эрэ чэпчээппин чувствуйдаатым иһэн бүтэрэн иһэммин анализпын туттара бардым били кэмиттэн кэмигэр ол холестерин маныңыраллар этэ бараммын туттардым тоҕус сыалай хастан эрэ биэс сыалай хаска эрэ түспүт ол биир эрэ упаковкаттан онно наһаа үөрдүм наһаа соһуйдум даже һыы һабыылаах дии санаатым били Хайдах алҕас маннык буолуоҕай диэн уонна бырааһым да соһуйда. Бу күүскэ бааччылынныҥ дуу, диетаҕын маннык диэччи нагрузкалан били хаам өһүүр, кыралаан үүр уонна туохтаа диэччи аһылык гына олохтоттун диэччи килиэп гына олох ийэм этэ оннук гынныҥ дуо диир суох олох оннук гымматаҕым ты билэбин дуо бэйэм ону наһаа үчүгэйдик уларыйыы барбыт диэн өтөттөҕө дии дьэ оннук һэ бастакы результатым этэ уонна буоллаҕына от и до диэн бэйэбин чувствуйдуубун ону киһим биир маннык доруобуйа компаниятыгар үлэлии сылдьан киһи кэтэнэр Буолаай. Уонна күнүс эбэһээт утуйан ылабын. Холобур, эбигин ол халибиһоннаат дьүөсэ хытыганнаат, хытыганнаат туора ырыах киһи утуйан ылабын, оччо биирдэ үчүгэй буолабын. Оло утуктуубун конкретно. Ону эмиэ өҕө санаабытым. Онтон ити Москваҕа баар хахабырааһа баар. Онно уруйсабыт. Били иһиэминньин оннук этим, испитим оннук уларыйбытын соһуйбутум, инэн диэри кэпсээтэҕим дии. Ону эн атеросклероз буолан испиккин дии. Ол аата буоллаҕына химвитоем тымырдара кислород киирбэккэ били кыарыыр, бүөлэнэр, ол ол үлүгэр холестерин, икки төгүл почти улахан холестерин химвит

Хадьа утук тууга дьэхэстээнилинэн хаалбытым. Энергийнее было. Уонна билигин буоллаана дьэ ити биир упаковка кэнниттэн ощущение маннык буолбута. Хараҕым маннык ханан ханан эрэ кэҥээн хаалбыт. Ото били киһи оннук ханыырбат да били халтаһан баттыһы дьыап буолан хаалбыта. Маннык бат төбөм баттыһы дьыап буолан хаалбыта уонна олох ясно умаа диэбит курдук төбөм аһыллан хаалбыт курдук этэ туох эрэ. Халбын киирбит курдук. Ол охта билигин олох тэбэн көрбөппүн. Хас үлэни биир көтө олоробун. Аа, урут буоллаҕына маннык диигин. Эдьэҕэс сөҥкөнөн бит быһыраадьдьаатым оннук гынна. Саамам диэли ити биһиги состояниебытыттан эбит. Билигин уох олох тугу тугу барытын тэбистэн гынабын, кэргэмминээн результат ыллаҕына олох бile состояние аҕам бэйэҥ билэриҥ эрэ буолбатах показатели бile туох этэй анализов миэхэ атын тимиим барта баар докастовал диэн хорук дьоннору хайдах буолбутай бу хайдах этэйгин диэччилэр баалларбо дии ону хата оти до түһэрбит имигин барта баар итини буоллаҕына интэриэһиргиир дьоҥҥо ыыталаабытым онон итини наһаа улахан результат диибин гормональнай уонна холестерин түһүүтэ наһаа ыарахан түһэр. Эбэтэр буоллаҕына күүстээх баай эмтэринэн эрэ түһэр. Ол иһин мин туох даҕаны улахан эмэҕи суох итинник түһэр это били үчүгэй дьылытаакка кэлбиккиттэн аһара үөрэбин иһэр. Дьөгүөрүм баас үчүгэйдик эрэ этим уонна энергия күүскэ биллэр эбит. Энергия. Киһи итинтиҥ бар таһааһыламмыт буоллаҕына Истиэмэҥ уопсай һааһыланан бэйэҥ энергиялаах буолаҕын куттаабаккын гыммаккын. Онтон билигин магний-водолот туһунан компания уопсайынан бэйэтэ алта продукциялаах. Бастакыта магний-водород. Бу буоллаҕына туох диэн туох продукт туох продукт олоҕор уникальный диэбиккэ дылы биохакер диэн тыл буоллаҕына быстрый эффект диэн туоха биир упаковка оннук түргэнник дьайар ону тоҕо дьайыыта итинник түргэнин этэр буоллаххына водород иһиигэр киирэн баран туох баар клеткаҕар били иһиҥҥигэр туох баар дуон тымырдаргар барытыгар тиийэ барар потому что кини таблицаны неделяева бастак утура. Он саамай кыра үрэс куккуйдаан көрдөххүнэ иннэ үтүгэр мээҕэр өссө кыраҕа батар диэн. Ол иһин клеткаҕа мозгов ребята киирэн үлэлиир. Ол иһин кинити биир упаковкаттан түргэн баҕайы эбит результаттар бараллар ээ. Ити саамай улахан туоҕа свойствоводорода. Уонна буоллаҕына очистка диэннээх ыраастыыр. Хайдах ыраастыырый кини? Киһиэхэ организмыгар икки араас кислород бар. Биирэ активный кислород, биирэ пассивный кислород һэт. Пассивный кислород эмиэ кислород ахан таҥалабытай бут, конечно, через легкие тыынарбыт наҥалабыт. Бу тыынныбыт кислород киирдэ. Мэтта тыынныбыт кислород киирдэ, ой кисай гаас таҕыста кислород киирдэ. ХЭП ону кислородикки көрүҥҥэ арахсар. Биирэ активный кислород, биирэ пассивный кислород. Активный кислородпут диэн э, пассивный кислородпут диэн биһиэхэ туһалаах кислород. А, тымырбыт нөҥүө туох баар организммытын хааччыйар. А, ол иһин бу туһалаах кислород. Онтон активный кислород диэн баар. Иккиэни хайда. Ордук кислород. Холобура, биһиэхэ уже надобности нет кислорода. Ити мунньуллан, мунньуллан, мунньуллан баран окисление диэн тыл баар дии. Биһиги туохпут pH киһиэхэ определенной хэт таһыалай хас эрэ хэт таһыалай үс сүүс төрт уон бес оннук буолуохтааҕын биһиэн итинтибит уларыйан хаалар окисление диэн боростой түгэттэ хаһытыйыы ымырыы үүт ылаҥын таһаджа нормально үүт ууган кэбистэххинэ кислороды кытта холбоһон хытыйар былыргы дьаабылыка билиҥҥи дьаабылыка тыйбата буолуо дьэ урукку дьаабылыка эмиэ кытыйарбат да ол курдук биһиги испитигэр баар биир туһата оһуох ортон хаалбыт избыточный кислород оннук же тугута клеточном уровне ыраастыыр наһайдахтык истэбит дии на клеточном уровне үлэлиир диэн ону чэ били маннык туох курдук истэҕин а на клеточном уровне а диэн Саамам диэри ити улахан баҕайы тыл. Биһиэхэ водоруоппут киирэн баран, ол били куһаҕан активнай кислоруоппутун кытта холбоһор уонна уун үөскэтэр. Управляйппыт кисло H2O. Ол аата кытыйылла, ымырылла сылдьыахтаах кислоруоппутун, куһаҕан оҥоруохтаах кислоруоппутун кини уукунан кыһынтан кэбиһэн хатаҥ аалбыт клеткаларбытын диэбиккэ дылы били иһибэктии хатаҥ ааллаҕына өлөр батта оннук буолан умирающай клеткаларбытын поврежденный клеткаларбытын үчүгэй ба ыкпыраас молекулярнай уунна молекулярная вода уонна просто вода диэн атнатыттар киирэн ууннан кутар чабыростой дегэттэхэ уонна биһиги асетайдаан таххабыт хас биирдии клеткабыт восстановись буолан үчүгэй буолан

Кыыска таһаарар туох нөҥүө таһаарарый, туалет нөҥүө таһаарар. Иккис, үһүс игин нэдиэлэҕитигэр, особенно үһүс нэдиэлэҕитигэр иккис упаковкаттан а, туалеткыт олоххо араҥ от күөҕүн мөлүх. Хараҥа от күөх. До того онно тиийэр. Туалеткыт нэмэ кэтэниэххитин Ол иһин буоллаҕына, конечно, буола водород үлэтэ киһи ыйааһыныттан эмиэ тутулуктаах. Холобура, түөрт дуон киилэлээх киһи дуу, бу аҕыһыан күрэлээх түөсү дурат иккитин Эн биир упаковка, э, биир капсулаҕа хайдах да буолбаккын. Ол иһин иккини, иккис нэдиэлэҕэ эбэҕин, үһүс нэдиэлэҕэ үһэбэҕин, оччоҕуна биир да үчүгэй результаттар кэлэллэр. Дьоннор икки упаковканы икки ый уһаттарбыт олоҕун нуро эрэ гыннахпытына сатанар, потому что икки ый истэхпитинэ эрэ сатанар диэллэр. Моря капли диэбит кырылы оннук иһэллэр. Онтуктара боростой эттэххэ устууллара убаабат, туалеттара убаабат. Туалет убаан, ыксар баҕайы элбэх паатах сыахтаах, ол аата эн нуурбатык иһэ сылдьаҕын. Уонна лечебная доза диэн баар уонна профилактическая доза диэн баар. Биир-икки капсула күҥҥэ диэн это профилактическая доза. Среднэй доруобуйалаах дьоҥҥо эһэр. Онтон уже үс-түөрт упаковкаҕа тиийэ, ээ, капсулаҕа тиийэҥҥин и больше тиийэр буоллаҕына, ити уже лечебная доза. Итиннэ баҕас аа, улахан элбэх водород элбэх капсула иһиир дьоннор а аутоиммунные заболевания, системные заболевания кытта хуохханар ити итиннэ наһаа элбэх отзывтар бааллар даша буолла биһиэхэ бунтаарбыт иһигэр наһаа элбэх отзывтар кырылаан таххан киирэн бардылар һэп бэйэбиттэн хаалаан һэп аны ити капсуланы буоллаҕына биһиэхэ кимдэн дьэгэлбэтэҕэбит ту мин таһыдьыбаппыт маннык отут капсула киирэр маннык порошковай Ону маннык көрдөххүнэ маҕанныҥы, кылабачыгастыҥы. Ити буоллаҕына магнийһэт, магний. Ону маннык диэн өйдөөҥ. Биһиги водороды иһэбэппит, биһиги магний иһиибит. Ити магний эмиэ эҥин ыраас боппуруостар киириэччилэр бу хантан ылаллар усвояемый уонна ыраастаммыт. Кини буоллаҕына ити аптекаҕа баар магнийдары иһин тэҥнээн көрөллөр.

баар ону ол ити үс састаап ыламмыт биһиги куттахпытыгар истибит желудочный сок өттөссө холбонор ол иһин буоллаҕына биһиги желудочный сок хаамай хаамай тахсар кэмэ аһаан баран отут мүнүүтэ буолан баран онно истэхпитинэ били аһаабыт киһи туох аны ыраас э э тоҕо отут мүнүүтэнэн тапхарый то гиарбонизма үксэ оннук потому что была аһы буһарыахтаах буоллаҕа дии Ол кэмҥэ хаамай тахсар кэмигэр дьэ капсулабытын иһиибит. Биир иһиибит иһэр. Ол киирэн капсулабыт э, чистая средаҕа киирэн водороду таһаарар. Дьэ ол биллэр киһи иһигэр бурлей гынар. Бурррр гына ча- бля, О, хамсыырын курдук буолан ылар. Аччыктаабытын курдук онноор мына тасха олорор киһи э, туола иһин тыаһыырын. Уһуннук улаханнык дырылатар. эр. Ити иккиин капсула ордук оннук гына үс капсула. Ол аата кини киирэн баран водороду иһиибит дии саныыллар. Водороду иһиэбэккит, эһиги маабыны иһиибит. Маабыны иһиэбиккит иһиирэн, бурликынан водороду таһаарар. Холобура, ити капсуланы аһан бараҥҥыт лимоннай суох куттаххытына эмиэ бурликынан. хааммыт буоллаҕына бile гиэл диэбиккэ дылы манна хойуу баҕайы бөллөрүҥдүүр һэт ити иһитинник гынар суох киһи үһүрэҕэр ыныр улаханна бурууска биэрэр үлэйин буоллаҕына үһүрэҕин дэлби мөттүүр ыарахан баҕайы хааны эргийэр эргийбэт хааны бүтүн мебеляшка буолбут хааны хоһаатаан ылайар диир курдук простой диэбэтэҕинэ уонна кровосечением циркуляциям бытым баҕайы онтон дэлби убаан хаалбыт хаан бэйэҕит хараххытыгар көрүҥ сосудтаргыттан бырааһыран хаалбыт хааныҥ буоллаҕына били ыраастанан хаалбыт уонна текучесть диэн туох этэ түргэнник үүрэтиэх курдук буолуо дии убаҕасха аны хаан эрэ убатар буолбатах ол иһин энергиэниэм тулаатар киһиэхэ барта митохондрия диэн баар тапочка курдук устуука итинтин үлэтэ тупсар ити буоллаҕына биһиги клеткабытыгар баар батарыайабыт станциябыт энергия биэрэр батарыайабыт итинтибит ити свойстволар бар таастахтарына митохондрия үлэтэ тупсар уонна билимин билбээмин кэпсиэрим курдук энергия улаатар үс кэлин боппуруостар киирээччилэр үс хойуу буоларбыт да хойуу буолар кыайан таххаба тигин диэн тыллар бааллар диэн хаан өрө батар буолбатах үөһү борос төсөйдүгү батар үөс эмиэ хойдаҥа албыт били быар дэлбинэ уруускалаан быарга бартыгар химиллэммэҕи дьэрбүөр буолбакка эмиэ үлэ толох тупсар бэйэтэ убуур буоллаҕай убаҕас буолуохтаах маннык киэлэрди үөс органнарбытын быһанынан быраҕарбытын билигинин ырык элбэх холор үөһуох дьоннор билигин наһаа элбэхтэр дии уу хатыһылаа буолбу үөспүт ыллардыбыт уонна проблема бүттэ дии саныылларбыт да он үөһ ыллара маа проблема туох баар иммунитет начинается от жкты от кишечника диэн этэ ол иһитин итинтибитин ыннырык үчүөйдүк ыраастаан таһаарар эн били туоҕуҥ ити кишечнигиҥ олох ыппыраас буолар ол иһин Биһиги ол нөҥүө аһыыбыт дии, ол нөҥүө биһиэхэ ити аһыыр аспыт усвояемый аһа барыта ол нөҥүө кэлэр. Аа, туох диэн, эбэһээт биһиги балыыһаҕа баар дуу, бааттарга баар дуу витаминнэринэн ылан аһыахтаах буолбатахпыт, биһиги баар үчүгэй аһылыктан ылан аһыахтаахпыт. Билэ, битэмиин митик. Ону биһи организммыт ылбат, импэт буолаабыт, били дьикиргик кистээн хаалбыт организм эн били кип-кирдээх ууга ыраас ууну кутаһатыырын туохтан уларыйбатын курдук. Ол иһин кинниккэ итини этэрим иһин, наһаа үчүгэйдик үлэлиир күрэххэ диэтим, күрэх нагрузкатын олох лаппа күччэтэр. Ыраастаммытын уотугар быарга-бүөргэ үчүгэйдик үлэлиир. ити мочеполовой өттүгэр простатит өттүгэр брост элбэх результаттар бааллар этэ уонна туох эрэ эппэтим кишечник запор диарея иик туппат буолуута уонна была биир уларык улахан сүрүнүгэтэ давление простанарынан сүйдү итини четко с одной упаковки эти, эти барар уонна суставка наммыт диэн буолбатах эрээри универсальный баҕай продукт буоларынан Били эн бу били жидкость баар дии киһи мантан ыккарда туохтан уҥуоҕуккарда жидкость диэн этэй манна биирдэ быраасым ол буоллаҕына дэлби аалсан аалсан хатаҥа ылар ити бодоруоппут дэлби һымнатар һэ дэлби һымнатар ол иһин күһүөх бу көхсүгүн чып санаан атах туох үһүһүөхтэрэ тустаах дэлби һымнааҕа ылар кини уонна оннук буолбутун таһынан кини буоллаҕына суудара гиһин ааспыт эбит Бу суудaraga aanır үчүгэйбит. Олох сразу. Ата мире тардара. Итиннере. Судороги харара это не водород, это магний. Это точно магний. Работа магния. Аны была на магний раз так этим бата. Бу очищенный хелат, хелат, динаттах хамай легко свояемый, дельби очищенный магний. Ону любой магний буолбатах. Айанныыр уһун эбэн. Туох? Ынырыгар үс ый буолан кэлбит эбэ. Этэбин ити болла ити кэмҥэ а, сбой буола сылдьыбыта. Билигин буоллаҕына свободно бар. Ото иритэлэ свободнай тылды испиттэрбит. Билигин свободно кэллэр ото ол кэнниттэн. Итини кэннибититтэн маҕаһыынтан маҕаһыынтан буолбата ол живописьтан сонно же кэлбитэ хаҥа баар буолбута свободно билигин свободно хотя бы свободно наһаа өркүппүппүт дии конечно билигин буллаҕына хата слава богу свободно кэллэ билигин тойотолаах мигиттен олороллор конечно онтон манталбан аны аны боллаана артралайн диэн сүһүөххэ конкретный анаммыт баар бары даҕаны туохтары бу базовай курдук көрүөххэ наада маны кытта һэргэ иһэр үчүгэй эффегат дииллэр холура маны уонча күнү эһэрдьаҕын туоҕа артралайн кыбытаҕын маны кытта маны иһэрдьаҕын антипаразитарку кыбытаҕын. Маны иһэ сылдьаҕын сахарнай диабет кыбытаҕын. Уонна быарга диэн баар, ити эмиэ оһуола били ол үөс быарыгын диэн өттүгэр страдайдыыр дьону диэн хаайбыт. Буолабыт компания нолуок төлөөһүҥҥэ алтыс миэстэнэ үллэһэр. Аны буоллаҕына, билигин, например, эмиэ үлэлээбитэ аҕыс сигмый буолла дии, сүүс түөрт уон тыһыынча уже киһиэхэ тарҕатта. Это, буоллаҕына, мощный результат диэҥҥэ киирэр. Эһэ өссө кыран эттим буолаах икки үс түөрт ыам тоҕуспут. Чэ короче түргэн барыктар ханна этиҥ те? Аа атын билэҕэ киирбит компаниялар туохха киирэллэригэр, ыһыллыкка киирэллэригэр биһи компаниябыт результатын ылалларыгар үс игин сыл үөлүйэххэ наада ити будандылайн маалыйа бодоруй диэтэххэ эрэ дьон бүрэйдүүллэр. Аа үс игин сыл итинник результакка тахсыахтарын наада. Бу биохакинге тыл быстрый результат содной упаковки даже содной капсула диэн ааттыыллар һэ биир капсулаттан төбөлөр үрүтэллэр биир капсулаттан кэтэҕиҥҥэ үрүтэллэр бодоруоттан хан оккон баран били быстрыми темпами ыйыһаалыаххо онуоха күлэллэр билигин эмиэ конечно бу бу видеоны көрө-көрө күлүөхтэрэ эрээри баһаалыста күлбэккит дьиҥнээхтик итэҕэйэн туран киһи маны ылыахтаах наһаа түргэн ол иһин компания түргэн баатыр Одуван Чиккен тумсугуй, ыллыбыт, үрдүбүт бардыахтар ханаччы, ол курдук түргэнниктэр ханна? Отель быылаах дии санаабытым ити. Атамарный водород. Великис водорода диэн буоллаҕына H2O2 диэн ээ. Маалатын. Ани H2. Биһиэнэ буоллаҕына маннык диэн өйдүөххэ наада. простая питьевая вода диэн эмтээбэт аж эһиги ол ууга ууга киирэн кубулуйан биһигин уу эмтиирэбит дии санаабаккыт увлажняет дырин диэн курдук өйдүөххэ наада эһэр аш два обычная вода биһигин ончу эмтээбэт хоть сырсыраая хоть питьевая эмтээбэт эмтиирдэн просто конечно били утаххан хамнарар обезвоживаниеҕа һуохха наар уу тоһуох киэһэ таммат диэн ол гынан баран вода лечит диэн тыл аһара лечит буолбатах бу курдук бу, бу курдук лечии кыммаппыт тимирийин кэпсиирбит курдук да биһиэнин водород гынар водород аш два гынар ити без кислорода идентик атынат молекулярная вода диэх хоһото эбитэр хас упаковканы истигитий мин буоллаҕына бэйэм биир упаковкаттан холестерином тоҕустуолай хастан эрэ биэскэ түспүтэ онтон иккис упаковкабар гормональнай хааһыламмыта уонна билигин үһүс упаковкабын ити эдьиийбин кытта иһэн бүтэрдим эдьиийим кэлбит оройуон эдьиийбин

Суопка барыгытыгар биэриэҕэ. Биир упаковканы толору испит киһи до и после бэйэҕит даже кэтэнэн көрмүн массаж операциятыгар дэмиэҕэ. Бэйэҕин үчүгэйдик кэтэнэн көрөрө, потому что киһи олох билээччитэ суох. Атаан буркуттан өйдөөтүлэр, оччотоо кэлбитэ диэххэ дылы да. Ол иһин иһиэххит иннинэ туох-туохкутун наада. Водород үлэтин бile ото билигин мин тугум хайыы сылдьарыгын ол иһин хурунум дииллэр. Холобур иһим үллэр этэ, запор дуур этим, туалетым кэлбэт этэ, били олох барыт наһаа абата этиим, туох эрэ кыра тыһыылаах иһи тимирхай да эрэ буолар этим. Барыт муһурунуохпутун наада, киһи уҥунан кэбиһэр үчүгэй буоллаҕына. Куһаҕан эрэ иһэ миэрэ киһи ылыпсайым. Онтон буоллаҕына иһэн бүтэр, иһитигэр барыта барыта да диэхпитинэ туох буолаллар Олох буолаллар. Буколобр Раиса Григорьевна туоҕа отзыва бэҕэһээ биэрбитин иһиттим дии. Наһаа улахан. Били кини эмиэ биир испит. Даже даже Биир и- аҥаарын иһэ иһдэбит. э, аҥаарын испит. Биирдиилээн истим били Аха. күҥҥэ биири, Аха. иккинэ диэлэ. Онтон буоллаана били иккини иһэ иһдэбит. Киэһэ. Аха. Хатсыар да оны күн. Икки илиигэ барбыт. Икки упаковка, э, икки капсула күммүт. Свердуну күнүс. Свердуну күнүс иһэбит. Вот эһэн аһаҕалаатым ити. Тебе икки неделя ставым не биирдиитин. Вот ол иһэн мин мин олохча туһанным диэн сылдьабын. Тоҕо диэтэххинэ туоҕум хайаабыта миэнэ

Хаан абара сылдьар дьоннор били женскэй өттүнэн геморройунан сибилигин хаан абара сылдьар дьоннор туох этэй язва хаан абара сылдьар дьоннор хаан уба-тарбат да бу эти кардиомагнил курдук ээ эрээри эрээри натуральнай буолан кардиомагнил курдук гыммакка туох да бобочкота суоххунар ону оннук дьоннор испэттэр били эбии убатан хааныҥ элбэхтик барыан сөп. Оннукка биһэрдибэттэр уонна биир туох буоллаҕына уорган уларыйбыт буоллаҕына бөөригин уларыйбыт буоларбат били бөөригин атын атын уорган туохтаах буолаллар дии били тулларытыллыбыт уорганнар донор да аха Ити тоҕо барбатый диэри мантык буоллаҕына организм атын атын эттик атын эттиктэр киипилэр диэн онтук күн үлэ утары гынан киирэн ол иһин оннукка барбат оннуктарга барбат уонна хаҥ эппирээһиэни барбыттарга үрэххэ гынан манан үксүн эппирээһини барбыттар ый буолан дастаны вис буолбуттарын кэннэ биирдэ Туоҕа диэн ол манна тиэччилэр эбиигэ уруйдаабин диэннэр тохтоон хаалаллар. Икки, үс, түөрт, биэс күн чаһар аҕа сэрэнэ диэрэннэн буолбатах ээ. Кыратык обострениены биллэриэххит. Туох ыалдьарын как диагностик булар уонна онтуккутун холобура варикозтаах мин атаҕым ыараата. Ды-ды-ды кыратах гына ыаратар. Кирилиэс көтөххөр Галинатаан атаҕыныыр ааҕарбыта уонна адыыскаламмытым төбөм анньар этэ. Ити аҕыйахпын. Итинниккин анылар эбитэр уонна оһох маннык зонтаах дьоннор баалларбыт да, зонтаах дьоннор киэннэрин били узлы диэн улаатыннар анылар. Били аҕыйах күн эмиэ онтукатын тулуйуоххутун наада. Мио миоманы таһаарар, миоманы олох үчүгэйдик таһаарар, ону миомаҕытын эмиэ ыарытар. Ону куттаналлар.

үчүгэй бу инниктэн аны ылар күрэхтээхтэр киэннэрин күрэхтэрин бэргэтэн ылаар давление лак киэннэрин давление скачоктаан ылаар ол хаахылаары кыннаҕан оннук кынар ханнык баар даже эм оннооҕор оннук кынар эм онтон бу буоллаан ин оннук кынар ону тулуйуохха сустаахтаахтар киэннэрин сустаахтар наһаа ыалдьан ылаар кыратык бэргэтэн ылара биллэр ону тулуйуохханар били бүөрдээх киэннэрэ бүөрдэр анньан ылар ин диэбиккут булан ылан кыратыкуннук гынар. Хоруйдаан көрдөххө, эн уон күн ытыта, арааһынай туой ытытына үлээппиккин. Ис сыккар ити туох баар тымырдаргын клетка аҕам барытынтан аһата сылдьыбыккын санаабыт уонна туох энергията кэлиэй, ол иһин чэпчии гыммыт.